Avèm rescontrat quand temperatz a Roulens, vilatge basti sul la Malepèra, pròche de Carcassona. Avèm parlat amb el de collectatge particular. Ieu soi vengut a l'occitan perque d'un o ai lo paire qu'es qu'es un animal, un militant qu'es engatjat dins l'occitanisme mè aquò se besoiu pas tròp a l'ostal finalament e ieu parlavi pas brico occitan e quand anèri a Montpelhièr per faire d'estudis Rescontrèri de joves aquí qu'èron a l'entorn del Medoc e mai mai que parlavon un pauc occità, i aviá que cantavan en occità e aquí diguèri ieu tanben a quicòm a faire aquí dedins e pichó a pichó a pei carculèri an aquò e me marquèri a l'universitat Pau Valeri en licenciu d'occitan e aquí comencèri d'aprene un pauc coma cal l'occitan, la cultura occitana, l'istòria, la literatura e un pauc de linguistica tot aquò e me regalèri. E ara soi salariat a l'associaciu Cordae Latalvero e aquí parlan en occitan tanben. Aquí vesi la live vidèos que faguèri en 2013 amé l'ajudo de la facultat de Montpelhièr que me prestèt una camèra e anèri filmar de monde a l'entorn de Carcassona. Ieu començavi d'aprene de parlar occitan. E lèu se fa aicí, Filip. Lo corrèu artisanal, eh? Ara. E començam per segar, te calho dejà 15 jorns o mai, e après te va calho ramassar, alargar-los.

Aguèri l'idèu de faire de collectatges quand començavi d'aprene l'occitan a l'universitat e que me soven qu'un ser a l'ostal tombèri sus un sit internet que s'apelava CPNOT TV qu'èra fach per nosauts de Bigòrra. fau de colletatge per documentar la lenga occitana qu'es parlada d'un biais tradicional o oral que e amb una competéncia qu'es un pauc bruta, plena, perque i demonde qu'aviá un qu'an conegut los darriers, lai darrièiros comunautat de, de pratico de l'occitan viu. Donc, per ieu, lo, lo, lo mot colletatge es pas exactament adaptat a çò que fau. que qu'assagi de faire perque lo mucul de tache ven de de des ennulots dei musicians des ennuidiculots en frança o ven tanben de dei bretons pensi e lo cul de tache vòl dire culletar arremassar d'aspèctes de la cultura tradicionala quand se se se quand dintro en contacte ame la modernitat que i a de causas que se perdon de la cultura tradicionala mè lo coletatge çò que i a que se pòt faire tant amb una lenga pla viva coma lo francés o l'anglés se podrián faire de coletatge de la cultura tradicionala Como amb una lengo qu'es en dangier d'extinciu, como di l'UNESCO, como l'occitan. E per aquò per ieu marco que vòl dire que es pas un mot tot a fait adaptat a çò qu'assajam de faire amé d'autres amé d'autres sus l'occitan aquí. Son partits d'aissi, d'aviá 7 ans de mi òme, alòra i de souvenirs n'i a quelques unes, per exemple quand les Alemands venguèron, ero a la fin de la guèrra o quò? pas tot a fait, era en 43 deviá, en 42 mèmes deviá èsser, èron dins la voile e nosautres abarràvem un juif, Que le patron, le nòste patron s'apelava, com se s'apelava dejà aquel patron? Forescarl. Forescarl èra le proprietaire de la bière Frisloer que se fasiá a Carcassona. A Terrapèl. E l'as coneishut aquò? Non, mès. N'as sentit parlar? Aquí. Voilà, èra le patron d'aquela brasserie. D'acòrd. E nos amenèt un. Un juif, e non sauva la mager pendent tres ans coma cal, oi, pendent tusjor dos ans, sur, dos ans segur. Ieu çò qu'assagi de faire, se riopulèu çò que s'apèlo la documentaciu linguistico, qu'es dins de contèste de lengos en danger, que son sustituidos per una lengo dominanto, coma aicí lo francés e l'occitan, cal documentar, es a dire aver de traços de la lengo dominado, e de la lengua orala mai que mai per la poder tornar aprene e tornar parlar perque i a tanben un problèma de la sustitucion pel francés se pòt faire dirèctament e se pòt faire tanben dins l'occitan amb una amb una lengua que sariá tròp francizada per novèls locutors coma ieu e que vendrió pichó a pichó dins lo cas estrèm una varianta del francés, de la lengua francesa. Es important de documentar la lengua orala tradicionala. Après de descender en tornar aicí, a Carcassona, e a Carcassona me metèron a aller dinar. Al telegrame, la corròga de ropas, un mobilet a sortir a la plèja utraltra la corròga de ropas. E alòr faschèri de fiches de vœux qu'apelavan e demandèri bram o cessac. E alòr comu m'ocupava del sindicat, èra responsable dei factors e comu èra un pauc Grandó culò dis. Me fotèron la cessac caval. L'an empunit e l'an met la cessac. Mòc, ei eth milhor, çò de milhor que posquem arribar. Eri pla, eri pla, fasió la combo, calç, la combo e cinc cantonas campanhas fasió. Me raportavi de tot a l'ostal, raportavi de tot, de tot, de tot, de tot. de cercar qualcuns per enregistrar doncas en 2013 qu'èri en primièira annada d'occitan a l'universitat Pau Valeri e anèri trobar l'anciano tabatièro de mon vilatge bentenat de Cavardés que s'apelava Armandino caro ei defuntado e que me parlèt en occità aimaplomèn san cap de problèma e ieu foguèri un pauc estabosit de rescontrar qualcús aital dins un vilatge que pensavi de lo conoisser e aquí aviá un entreten amb qualcús dins una autra lenga qu'èra coma una lenga estrangièra per ieu e me semblava d'èstre partit en viatge dins un país inconegut. Es una camera amb un puit micro tanben e que marcha au plat donc. Tà costat que vèn aquí? Es a l'universitat, me l'an prestat per aquelo dimenjada. Ne profito. Per que fas que sí còps. Quand te n'an enlevé la tela, això me l'ai chopé. Son fatigat pas gaire. Veni de fuchar de patada, vei? Pei afuchar quicòm mai, e son fatigat. I a aquele que fa parrè que se fatiga pas. Eo, ben, e dieu e. Oh, tu es, tu es jove. Eo, qui t'o touche. Quand pechèri l'accident aquí, montar la cuba, i era lo nebot de nebota, vint o quatre ans. fam mestre joua al rugbi, fam mestre quatre vinguèt e cinc de quilòmetros, en fin, i di, jo i vau montar que vau mai usovent. Vau mai usovent, quand arribèrem volèrim acrochar al machin de l'engardèr, pel sol. No. E dempèi, e sabes quand es coma tu que de gordit qu'èri e que te trapes al lèu de l'espital, que cal que te te fasquen manjar e tot? Es pas facil de còr. Çò qu'assagi de faire o qu'assatjarai de faire es de lo metre sus youtube o sus internet. Ai començat amb una cadena youtube a mon nom, Quentin Peyras, e i a qualques estrachas. Ai fach un pichon filme tanben. amb un amic de Limús en co de nòme bièl aquí de la Montanha Negro que se tròba sus YouTube que s'apèla Louis Collectage Occitan e e apièi s'en a carcular amb d'autres joves que fan de collectors orals aital. un pauc sus tot lo territòri occitanofòn, de nos rescontrar e de carcular un pauc en aquelos qu'estius, a repertoriar un pauc los collectatges, la documentacion orala que i a de fachò e a carcular per la rendre accessible. Justement, se an assajat de nos acampar ame d'autres joves que fan aquò a Montpelhièr, Tolosa, que son sus la zona de Provença, d'Ardètxa, i a tanben l'Aliso Champolion que fa d'enregistrements ame los pescaires del Golf cap de lion e tot aquò volent calcular un pauc cossí o rendre accessible e assajant de nos de nos ramassar e se i a mai maitas personas aquí que que fan aquò de de joves que que sabi que n'i a que noi vòlon que noi vorrion jonher per participar a tot aquò me podètz mandar un email